घास काटे छै घास काट इनके पपहिया के लगायल छन हमर बाप के ने त तोर बाप के नहीं हमर बाप के हमर बाप के देखो जो की करे छै नहीं तो तू काट के देखी फिर कह दे छियो की कह दे छी तू देखबा ही औरी के काट लेबो हम। अंगरी के काट ले छै। करे खचरा सन के ए, सुन ना, हमर की? घास के काटे जा फिर किया ना काटब घास रे बात किया न माने छी तू की हम बात मानियो घास नहीं काटू हमर गाय आइ काल में बियाय वाला तो है तोहर गाय बिया के जो तो हमरा कोनो बिया के से ना तू मर्दावा भी है बे तो तोहर गाय बिया तो हाँ हां ओकरे ओहे गाय के चलते हम ई हरियर हरियर घास गाय ले बिया जाय तो छै। तोरा दूध कुए तो तकरा है हंसै छै जे हमर गाय हम्म। हरियर हरियर घास आ ई खैतै, हँसतै से हमरा हरियर नहि हरियर फँसा। बच्चा पैदा करतै हम्म। हँस हँस के हमरा नहीं फंसबे के कोशिश कर अरे तू हमरो गा- रे हंस हंस के तू बोल तू तो हंसे चला तखनी से गे गे तू हमर घास काटबही रे तो तू की कर लेबे आदे घास छोड़ा काटबो देबो तो। आदे ए, बड़ाइल खेला ना आदत छोड़ाबे फिर वाला। तू हमरा धक्का मारबे गे तब की तू किया हमरा काम में बाधा डाले छी एते देर में हम कई मन घास काट लेले रहती रहे तो तोरा और खेत नहीं भेटे छो हमरे खेत भेटे छो बढ़ैया के खेत भेटे छो

कथी के हिस्सा रे गाय के बच्चा में हाँ की हाँ बोल ना, आगा बोल ना आगा बोल ना। बाछी है तो हमर हिस्सा है तो बाछा है तो तोहर है तो बुझल कि नहीं सुन हम्म, बाछा हेतौ तऽ तोहर आ हाँ बाछी होतौ तऽ हमर तू मंजूर बड़का हौ? बिल हम अपने बाछा छी आ तू और हमरा बाछा दै छै हैं? हाँ तऽ दूटा रहबे हाँ दूगो दूटा नहीं बाछा रहो रहबे हम अकेले काफी छी बुझल कि नहीं हम दूगो बाछा लऽ कऽ की करब हम अकेले एगो बाछा पर फिटगर छी अच्छा ठीक छौ हँ तऽ जते दूध जे होतौ ने हँ दूध हम धो लेबो हँ। उठौना लगा लेबो आ खिरसा जे पहिले होतौ तऽ हम तोरा दऽ मैं देबो। सबसे बुड़बक हम तोरा बुझाइ छियो गे हैं जान गे की कहलियै तू खिरसा तोहर आ दूध हमर मने हम सबसे महा बुड़बक हँ। हैं ई पाँच दिन छह दिन खिरसा हेतै से हम महाराज जिंदगी भरि दूध हेतै से तू लऽ जेबही तब की हैं, ए। एते एते मेहनत करे छै एते कथी लए? मेहनत हमरे घासो काटि ले हमरे घास मेहनत खुएबो के। करबे आ खिरसा हमरा देबे नहि हम दूध लेबो तू खिरसा ले दूध पीते पीते पेट झरा ली है पेट हम झरा- डेढ़ लेबे हम डेढ़ लेबे हे मुंह नहीं आइत तोरा से सुंदर मुंह छै जाने छै कि नहीं हम अपना घरवाली के करौता से छियै कलाबे छै हाँ। ओने पोखरी में धकले ला ओने ओने जो ने। फेर तू हमरा हाथ लगेबे गे हाथ लगेबे की कर लेबी तू की कह लेबो जाके गाँव में सबके कहिएबै आहाहाहा। हाँ। जाके छोटन बाबा एखन पंचायती बड़ सुंदर करै छथिन जाके पंच लम दे, तोरा बुड़बक नहीं बनेलियो तो फेर ना अच्छा। तोरा है से की जे हम जनानी छी तो छोड़ देबो हाँ, हाँ। छोड़बो नहीं छोड़बो नहीं हाँ। चल ना चल ना एक हाँ, गाँव। कना गाँव, तोरे चल। फंसा देबो हमरा उल्टे, फंसा हाँ, दे, हमरा उल्टे फंसा दे, देबो। हमरा फंसा हाँ, देबी। चल ना हमरा फंसा देबे हाँ रे हाँ हमरा फंसा देबे हाँ हैं? ए हमरा फंसा देता अरे वाह ये हमरे खेत में चोरी आ हमरे साथ सीना जोड़ी देख लेलिए सब्सक्राइबर बाबू ए मौगी के कमाल हमरे घासो काट लेलक अंत में कहैया कि तोरे फसाइयो देबो बाप रो बाप ई केहन भ्रष्ट युवा आबि गेलै यौ